Сәлам җәмәгать. Сез Шокмакчы каналында һәм мөгаен карантиндадыр. Контент мобиль, өченче серия. Өченче генә. Берничә сериясе аның чыкмады дөресен әйткәндә. Соңгы сериядә без машина астында ятып тавыш киметкечне алыштырган идек. Аннары соң инде мин каешларын алыштырдым, бөтен тягаларын яңарттым, шаровойларын. Аларны алыштырганны мин төшердем төшерүен, ләкин җәмәгатьчелеккә чыкмады инде. Үзем белгән генә сәбәпләр аркасында шулай дигәйме. Бүген безнең вазыйфа, машинаның штанын салдырып, күтен карау. Менә монда бампер астында безнең тишек бар. Шулай итеп, җәмәгать, менә шунда урам шартларында, Күтен кисеп алып, әз генә өстәмә бер пластина ябыштыру. Булды. Бамперны салдырам хәзер. Һәм эшкә керешәбез. Миңа кызыгу кая хәтле бара икән. Ага. Аңлашылды. Тулысынча шереп беткән. Менә моннан алып, шулай иттереп барып, баска кисеп төшереп, шунда хәтле кисәсе була. Фаркопны салдырырга кирәк, чөнки ул комач аулый. Башта моны кисеп атып, аннары соң шуңа пластик кисәген туры китергәнче. Шулай туры китерәмәйм хәзер. Тәтиләп кисәм. Кискәннән соң монда да шул калып буенча аннары соң сызам да маркер белән, шул маркер буенча аннары соң моны кисеп атам. Нәкъ шул калыпны куеп, яңа пластинга нәкъ шулай кисәм. Теория буенча минем яңа кискән пластиным менә монда тишеккә төп-төгәл туры килергә тиеш. план буенча. Әлбәттә, минем инде тәҗрибәм бар хәзер, ул һичшиксез туры килмәячәк. Һәм инде җәмәгать минем ябыштыру сәләтем аюның балет биюе кебек, шуңа күрә менә бу бер зур тишек урынына тагын 50 яңа бәләкәй тишек барлыкка килсә, сез аптырамагыз. Шәхсән мин моңа аптырамыйм, чөнки мин үземнең ничек ябыштырганымны беләм. Бу минем кыланмышларым. бик уңышлы бетмәскә мөмкин. Ничек булса да, ничек кенә бетсә дә, мин бу видеоны һичшиксез куячакмын һәм сезгә дә тәҗрибә булыр бераз. Ничек итәргә кирәкме икән, булса да белерсез. Шулайрак бөгелгән. Болайга да әз генә бөгелеш бар. Кәкере инде күренеп тора. Менә шундыйрак авыз барлыкка килде. Тәти генә, матур гына. Димәк, өсте менә шулай. Асты менә шулайрак була инде. Әз генә ярыклар кала калуын. Менә монда ярык кала, монда бераз гына. Минем өч төрле электродан бар. Арсенал, Монолит һәм Ресанта. Шуңа күрә оста биюченеке кебек акландыр нәрсәм булачак. Ара бере нитә калса, Эшнең нәрсәдә икәнен беләсез. Димәк, җәмәгать, ике җиренә тешеп куйдым бераз. Хәзер аска бер төртке манчырга. Тәк, хурлыклы рәвештә. Менә монда чәпедем бераз әйме. Хурлыклы иттереп. Монда чәпедем. Анардан да кимрәк түгел хурлыклы иттереп. Һәм менә монда тишкәләдем бераз. Шундыйрак хурлыклы җөй. Ябышка җирләре әз инде моның. Бер кайда да ябышмаган дисәм була. Менә монда бераз ябышкан, монда бераз ябышкан. Монда бераз ябышкан. Ну, асты ябышты. Кырые ябышмады. Хәерле көн, җәмәгать. Бүген кичәнге эпопеяның икенче көне. Кичә мин, машинаның күтен кисеп, бераз ябыштыргандай булдым инде. Видео чыгарга тиеш, шуңа күрә видеоны яздырып бетерәм дә, шулай булса да чыгарачакмын. Кичә үз изоляциянең шундый лайт версиясе булса яме, бүген инде чынлап та кырыс куйдылар шартларны. Кичә кич белән мэрида утыручы бер кеше, Безгә рәсми мөрәҗәгать белән чыкты да хәбәр итте, Булды, иртәгәдән сәгать җидедән шәһәрдән шәһәргә йөрүләрне туктатабыз, кичектерәбез, диделәр. Сез дә, гади үлемлеләр, өйдә генә утырыгыз, беркая да чыкмагыз. Ашарга әйбер кирәк булса, әнә яныңда кибет, шуннан чык та ал, диделәр. Ягъни этләргә дә үз комплексларында гына төшәргә ярый хәер. Шундыйрак шартлар куйдылар безгә. Шуңа күрә машина белән хәзер кайда да барып йөрү ул Кыен эш. Ә инде начар тәртип бозучы кешеләргә тиешле җәза чаралары күрәбез дип куркыттылар алар. Шундыйрак хәлләр. Шулай итеп, кичәнге нәтиҗәләр. Черек кисәк кисеп алынды. Яңа пластинаны үз урынына туры китереп, төрткеләр белән чәпәп куйдым һәм үзем булдыра алганча инде ябыштырдым. Кичә бик озак маташтым, өлгермәдем һәм кайтып киттем. Ә бүген инде барырга мөмкинлек юк. Шуңа күрә Ничек бар? Шулай күрсәтәм. Киттек карарга. Өстен. Ябышты, ябышты, ябышты, ябышты. Менә боларны кырып салсаң, анда да ябышкан инде. Ну, шуның кебек бәләкәй тишекләр бар. Монда тишек, монда тишек. Менә монда ябышмады. Мин гомумән ябыштырмадым. Уң ягында исә шулай ук бер тишек урынына 50 яңа тишек әйткәнемчә. Шундыйрак хәлләр. Асты монда тишек, җөй бар. Аннары соң ярык, ансы ябыш, ябыштырырга онытканмын. Аннары соң бара инде үземә хас, үзем кебек матур җөй. Моны һич шиксез аннары соң ясап бетерәсе була, чөнки болай торып калдыру минем үземнең дә күңелемә хуш килми. Мөмкинлек булуга ябыштырып бетерергә тиешмен мин. Шулай итеп, шундый хәлләр, җәмәгать. Лайклар, дизлайклар куегыз, каналга язылырга онытмагыз һәм авырамагыз. Иң мөһиме шулар. Кешеләр монда машинада да маска белән йөриләр. Мин аңламыйм, нигә машинада утырып маскада йөрергә әйтегез әле. Беләсезме, нинди хисләр туа миндә? Әйтерсең лә ядрәле сугыш туктаган, әйме? Бөтен җирдә радиация, тузан, ком, тегесе бусы һәм монда кешеләр йөриләр бөтенесе маскаларда. Машинада да маска киеп йөри. Һәр абзыйдан чыгып сорыйм әле машиналар йөри монда дип. Киттек.